Зираттагы булган тынычлык ул сезне алдаламасын. Чөнки бик күп каберләрдә, бик күп кабер әһелләре э, кайгыда һәм хәсрәттә дип әйтте. Бик күп кабер әһелләре э, бик күп кабер әһелләре кайгыда һәм хәсрәттә яталар. Зиратта булган тынычлык сезне алдаламасын, каберләрдә яткан күп кабер әхирләренә, ягъни Аллаһ Тәгалә аларга җаза бирә. Чыннан да зиратка кергәч, анда тып-тыныч. Зиратка керәсез, анда бер сүз дә ишетмисез. Әйт, э, борынгылар әйтәләр бит, иң яхшы күрше ул зират. Зират ахирләре. Чөнки алар бер нәрсә ишетми, бер нәрсә күрми, бер нәрсә әйтми сиңа. Менә ул сезне ди алдаламасын, шушы тынычлык зираттагы булган, чөнки бик күп кабер ахирләренең алар кайгыда һәм хәсрәттә. Бу сүзләрне ничек аңласаң була, шулай ук галимнәр әйтәләр, менә кешеләр кешеләрне җирләгәч, бу дөньяда әгәр дә кеше гөнаһлы булса, ягъни Аллаһ Тәгалә э, тыйган әйберләрне эшләгән булса һәм башка гөнаһларны эшләгән булса, Аллаһ Тәгалә аңа э, кабердә үк җәзасын бирә. Һәм кешегә һәр көнне иртә белән һәм кич аңа киләчәк урынын күрсәтәләр икән кабердә ятканда. Ягъни иртә белән, әгәр дә ул җәннәткә лаек икән, аңа кабердә ятканда һәр көнне күрсәтәләр, иртә белән һәм кич, менә бу синең мәңгелек урының булачак. Ул тәрәзә буламы, ул ишек буламы, ул ничек анда күрсәтерләр, ничек аңлатырлар, ничек кеше күрер, анысы Аллаһ Аллаһ агалам, Аллаһ Тәгалә үзе генә белә. Хәм киштән, иртәдән хәм кич, әгәр дә ул җәһәннәмгә лаек була икән, аңа шулай ук шушы урынны күрсәтәләр, менә бу синең мәңгелек урының булачак. Җәһәннәм дип күрсәтеп куялар иртәдән хәм кич. Вот, хәм галимнәр әйтәләр, кешеләр, әгәр дә э, дүрт нәрсәне үтәсәләр һәм дүрт әйбердән тыелсалар, иншалла Аллаһ Тәгалә аларны кабер газабыннан саклар, кабер газабыннан алар э, котылырлар, әгәр дә дүрт әйберне алар үтәсәләр. Һәм беренчесен, э, беренчесен әйттеләр, ул да булса вакытында үтәлгән Ә, вакытында үтәргән намаз. Намаз, вакытында үтәргән намаз. Намаз бу безнең диннең бер баганасы. Диннең бер баганасы булып тора. Һәм ул иң бу дөньяда иң хәерле эшләрдән санала. Хәдистә килгәнчә, әйюл әгмәл афдал, кайсы гамәл иң яхшы һәм иң хәерле? Ас-салату гала Вак тиха, диде Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм, вакытында үтәлгән намаз. Кайсы гамәл иң яхшы бу дөньяда? Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйтте, Ас-салату галә вактиха, үзенең вакытында укылган намаз. Иртәнге җитте, укыдың. Өйлә җитте, өйләне вакытында укыдың. Икенде җитте, икендене үз вакытында укыдың. Ахшам җитте, ахшамны укыдың, ястүне шулай ук үзенең вакытында укыдың, калдырмыйча. Бер пачкага җыеп кичтән укымыйча, алай түгел, ә һәрбер үзенең, һәрбер намазның үзенең вакыты була, билгеле бер вакыт. Диннең бер баганасы әйткәнебезчә, иң яхшы гамәл бу дөньяда, һәм өченчесе ул гөнаһларны җуа торган, гөнаһларны кичерә торган бер гамәл. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм нәрсә әйтте? Әгәр дә ди сезнең ишегалдыгызга, ишегалдыгыз янында су чишмә шикелле, елга шикелле агып бара икән һәм сез шушы елгада көненә 5 тапкыр коенып чыксагыз, сезнең өстегездә, киемнәрегездә, өстегездә берәр инде пычрак каламы дип сорады. Каламы берәр инде пычрак? Сахабалар әйттеләр, юк инде, әлбәттә калмый. Һәм ул дәвам итә, менә намаз да шулай ук ди, ул намаз арасындагы булган кечкенә шундый менә хаталар, гөнаһларны намаз ул җуа. Иртәнге нукының мәсәлән, идәгә кадәр 6 сәгать бар хәзер инде. Менә шуның арасында кеше белеп һәм белми берәр нәрсә, кечкенә гөнаһлар, гайбәт сөйләде монда, берәр нәрсә әйтте мул, алдалады ма, тегесе монысы, менә шундый вак әйберләрне безнең намазларыбыз шуны җуарга сәбәпче булып тора. Монысы менә өченчесе булды һәм дүртенчесе э, хадис менә иң беренче э, кешене менә кабердән бастыргач, иң беренче аннан сорарлар намаз турында. Иң беренче сорау булачак намаз. Син килдең отчет бирергә, иң беренче синнән сорарлар намазыңны син үтәдеңме яки юкмы. Намазга кеше Э, менә балалар мукәлләф тәклиф бәлих яшьләренә җитә икән малайлар ул 13-14 яшьтән алып фәрештәләр аларның гамәл дәфтәрләрен ачып куялар әле ул бала бит инде ул 13-14 яшьлек менә шушы вакыттан алып уже кешенең гамәл дәфтәрләре э, ачыла һәм аңа уже язылып бара бөтен кылган эшләре Гөнаһлар булса, гөнаһлар язалар, намазын укымаса, язып куялар, намазын укыса, язалар, что намаз үтәлде дип. Менә шушы вакыттан алып уже аның өстенә ул боерыла. Бәлих яшенә, бәлих яше җиткәнче инде. Шуңа күрә балаларны тырышырга кирәк, бәләкәй кечкенә вакыттан ук намазга өйрәтергә. Чөнки Шулай резко гына унөч яшьтә бик авыр була аны әйтергә. Әйдә намаз укы, тәхарәт ал, ул бернәрсә белми, ул аны күрмәде, ул аны ишетмәде. Шуңа күрә кечкенә вакыттан ук балаларны кирәк өйрәтергә намазга. Вот, менә иң беренче намаз турында сораулар. Әгәр дә ди ул гамәл яхшы булыр, ягъни әгәр дә ул намазлары өчен Намазларын вакытында үтәп, бөтенесен дә вакытында, тулысынча үтәгән булса, менә әгәр дә аңа бөтен шушы намазлары яхшы булса, аның бөтен гамәлләре дә яхшы булачак дип әйтелә. Ягъни кеше намазында нык булса, ул калган эшләрен дә эшләячәк. Калган эшләрен дә ул эшләр дип әйтә. Менә бу беренчесе, беренче гамәл, әгәр дә кеше аны үтәсә, кабер газапларына иншалла Аллаһ Тәгалә Саклар. Икенчесе ул да булса садака. Садака дигән сүз ул күллү мәгруф садака диде пәйгамбәребез. Күллү мәгруф садака, бөтен яхшылык ул садака. Э, халык, авыл халкы гына түгел, шәһәр халкы да бөтен кешеләр садаканы ишеткәч, садака дигән сүзне ишеткәч, Алар акча турында сразу башка килә. Шулай бит инде, садака. Ә садака ул акча гына түгел. Менә юлда барасың, юлда берәр нинди таш тора икән, кешегә яки атка, яки машинага э, мешәйтә ул, узып булмый анда, кеше туктый, шушы ташны алып куя, яки берәйне покрышка ята анда, юлда асфальт тама анда, менә шуны алып куя да ул, булды, җирергә була, менә бу ул аңа язылып куячак садака иттереп. Яхшы киңәш кешегә шулай ук ул садака. Яхшы киңәш. Һәм инде өченчесе ул, әлбәттә, акчалата садака бирә. Садаканың минимум һәм максимум юк. Ун тәңкә дә садака була. Э, һәм э, хадис э, садака ул беркайчан да малны киметми. Ягъни кеше хәерче калмас. әгәр садака бирсә. Бу икенчесе, икенче гамәл, ягъни садака биреп, садака, ягъни бөтен менә шул яхшы эшләр, акчалата, хәтта дин кардәшеңне ачык чырай белән каршы алу. Очрашасың дустың белән, дин кардәшең белән, аны менә шулай матур итеп каршы алу, аннан да баш тартмагыз дип э, пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям. Шуны эшләп тә баш тартмагыз ди. Аны да эшләргә, аны да эшләгез ди. Өченчесе, ул да булса Коръән уку. Аллаһ Тәгаләнең сүзен, Аллаһ Тәгаләнең китабыннан сүрәләр, аятьләр уку. Коръән укыгыз, чөнки Коръән кыямәт көнендә аны укыган кеше өчен ул шәфәгатьче булачак. Адвокат булачак, яклаячак ул безне. Бу дөньяда кеше берәй ни судебный эштә эшкә эләгә икән, аны яклый торган адвокат була. Шулай бит инде, ул аңа акча түләп. Ә монда Коръән үзе бушка, адвокат кыямәт көндә безне яклаучы булачак. безне яклар, иншалла. Шуңа күрә Коръәнне укырга ул э, хәерле эшләрдән санала һәм э, иншалла кабердә ул безне кабер газабыннан инде коткарыр Аллаһның рәхмәте белән генә булса. Һәм дүртенчесе ул да булса Аллаһ Тәгаләне зикр итү. Аллаһ Тәгаләне зикр итү. Аллаһы Тәгаләне зикер итү дигән сүз, сүзне теге Субханалла, Әлхәмдулилла, Аллаһу Акбар дип әйтеп кенә түгел. Аллаһны зикер итү, зикер дигән сүз ул русча була поминать, ягъни онытмаска. Аллаһы Тәгаләне онытмаска. Ничек аны аңларга була Аллаһы Тәгаләне онытмайча? Йөрергә, Менә чыгып китәсең урамга, кеше белән очрашасың, аның белән сөйләшәсең, гайбәткә кереп китәсең, тегесен сөйлисең, монысын сөйлисең, бер минут уза, биш минут уза, менә син ун минут сөйләшәсең кеше белән, син бөтен гайбәтләрне сөйләп бетердең, бөтен нәрсә начарлык, сүгенеп киттең, менә синең зикер булмады. Бер тамчы да син Аллаһны искә алмадың. Зикер кылу дигән сүзне любой урында, любой мәҗлестә, урамдамы син, дәрестәме син, сәүдә эшләрендәме, һәрвакыт кеше Аллаһы Тәгалә мине күрә, Аллаһы Тәгалә мине бит ишетә, менә шулай кешеләр белән аралашканда, сәүдә вакытында, өйдә булсынмы ул, ашаган вакытта булсынмы ул, һәрвакыт Аллаһы Тәгалә мине ишетә, һәм күрә бөтен әйткән сүзләрне, бөтен эшләгән гамәлләрне, кайда гына очмасам, космоскамы, шахтага төшсәме, Аллаһ Тәгалә һәрвакыт мине ишетә һәм күрә. Менә ул Аллаһны зикер итү, ягъни һәрвакыт Аллаһны истә тоту любой эшләрдә. Һәм инде Монысы асылы һәм икенчесе, ул да булса зикер кылу, ул дөрестән дә менә шушы аерым зикерләр була, аерым сүзләр була, алар хәдистә килә, аларның бөтенесен дә бер җомга, бер җомга хөтбәсенә сыйдырып булмый. Әмма дә ләкин менә мәсәлән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вә сәлләм әйтте, кәлимәтәни хафифәтәни галәл лисан. Бар ди ике сүз, шушы сүзләр ди телгә алар бик җиңел. Хафифатани галә лисан, сәкилатани фил мизан. Алар ди телгә җиңел, мизанда алар авыр булачак ул сүзләр. Хабибатани илә рахман. Һәм Аллаһ Тәгалә алдында, Аллаһ Тәгалә каршында алар Аллаһ Тәгалә шушы сүзләрне ярата икән. Ягъни

э, киңәш ителә. Менә бу дүрт әйберне галимнәр әйттеләр, әгәр дә кеше шуларны шуларны эшләсә, ягъни намаз укыса вакытында, яхшы эшләр эшләсә, садака э, бөтен изгелекләр, Коръән укыса, зикер итсә, э, ул әзме күпме үзене үз үзен инде кабер газабыннан саклар. Истә калдымы? Дүрт әйберне истә, истә тотыгыз, яме? Намаз, садака, Коръән һәм зикер. Һәм алар әйттеләр, дүрт әйбердән җырак булыгыз. Дүрт әйбердән җырак булыгыз, кабер э, кабер әһелләренең кабер әһелләренең ни өчен э, җаза бирәләр? Менә шушы дүрт әйбердән җырак булсагыз, Аллаһ э, шушы дүрт әйбердән җырак булсагыз, иншалла кабер газабы булмас. Беренчесе ул да булса, ялган сөйләү. Ялган сөйләү. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи вә сәлләм әйтте, дөреслек ул яхшылыкка китерә, ә яхшылык ул җәннәткә китерә. Ягъни дөрес сөйләү ул яхшылыкка китерә һәм яхшылык ул җәннәткә китерә. Ялган сөйләү ул гөнаһка китерә, ә гөнаһ гөнаһлар ул утка, ягъни җәһәннәмгә китерә. Шуңа күрә ялган сөйләмәскә кирәк, дөресен генә әйтергә кирәк. Э, икенчесе ул да булса хыянәт итү хыянәт итү русча була инде ул измена э, бу инде нәрсәгә кагыла беренчедән гаилә әхелләренә хатынга ир ир атка инде хыянәт итмәскә э, һәм хыянәт итү ул монафикларның эштән эш сыйфатының

Беренче сыйфаты, монафикъның сыйфаты, ул ди сөйләсә, ул ди алдалый, ялган сөйли ди. Икенчесе, әгәр дә аның белән берәр нинди договор төзисең икән, ул үзенең вәгъдәсендә тормый. Нарушать итә инде, сөйләшәсең дә, ул аны үтәми. Һәм өченчесе, ялган шаһидлык. Ягъни әгәр дә берәр нинди судебный нәрсәләр булып китә икән, менә шунда э, ялган шаһитлык, ягъни ул булмаган нәрсәне сиңа каршы әйтергә мөмкин. Менә ул ди мунафикларның мунафикларның сыйфатлары. Өченчесе гайбәттән җырак булырга кирәк. Ла ядхулул джаннат аннамам. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, гайбәт сөйләүче ул җәннәткә кермәс. Гайбәт сөйләүче җәннәткә кермәс. Әйе, гайбәттән бик авыр тыелырга. Кеше ике кеше очрашса, барыбер кереп китәсең гайбәткә. Монысын сөйли башлыйсың, тегесе ни хәлләр, бу шулай әйткән, тегесе болай әйткән. Шуңа күрә бик авыр аннан тыелырга. Менә шушы гайбәттән сакланырга нәрсә булыша әйтеп киттек, Аллаһ Тәгаләне зикер итү. Очраштың кеше белән, сине Аллаһ Тәгалә күрә. Ул сине ишетә, нәрсә син әйтәсең, нәрсә син сөйлисең. Шуңа күрә сакланырга кирәк. Һәм дүртенчесе, ул да булса, кеше хаҗәтне үтәгәндә нәҗестән сакланмаган кеше. Нәҗес. Ягъни, яки ул кеше алдында аны эшли, яки ул инде үзенең киемнәрен, ягъни чисталыгы бик карамый инде, ягъни. Һәм дөрестән дә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер вакыт зиратта җиргәндә ике кабергә күрсәтте, ишарә итте. Беренчесен, менә боларның ди икесен дә хәзер ди э, кабердә Аллаһ Тәгалә җаза бирә икесенә дә. Һәм аннан сорадылар, болар нәрсә эшләгәннән соң ни өчен ул әйтте аның берсе ди гайбәт сөйләде һәм икенчесе нәҗистән сакланмады үз сүзен яғни киемгә эләктеме нәрсәме анда шуңа күрә менә бу ике гамәл алар хәдистә турыдан туры килә гайбәт ул бик зур гөнаһ җәмәгать кирәкмәгән нәрсәне сөйләмәскә яныбызда булмаган кешеләр турында сөйләшмәскә Һәм инде чисталык белән чисталыкны шулай ук чисталык ул иманның яртысы диләр. Менә шушы нәрсәләрне безгә үтәргә һәм сакланырга барчабызга да Аллаһ Тәгалә җиңеллек бирсә иде.